Tēnā koutou katoa, ko Rongomai Taiapa Aporo tōku ingoa, he uri tēnei nō Te Tai Rāwhiti, he uri hoki nō ngā moutere o Te Kuki Airani. I runga i tēnā, kia ora, nā, ko tāku i tēnei wā, he whakaako ki a koutou ētahi āhuatanga mō te taonga puoro nei. Ukulele, e ai ki te iwi o Hawaii, ukarere, e ai ki a mātou o Te Kuki Airani. Nā, i mua i te ako i tētahi mea, ko te mahi tuatahi rawa, he kitekite mehemea kei te tika, ngā oro o ia aho. Me me karekau tō taputapu whakatikatika i ngā oro o ngā aho, tirohia te ipurangi, i tiriata rānei, kei reira ētahi rīpene me ngā oro tika. Ka tīmata mai i runga, aho tuatahi, ka mahia ki te oro G. Reira, mehemea kei te hē, te, te tangi, te oro rānei o tō aho tuatahi, hurihia kia orite. G. Aho tuarua, C. Aho tuatoru,

I te otinga, he pēnei te tangi. Ka pai, kua tika ngā oro o ngā aho. Nā, ko te painga atu, kei a koe tētahi o ēnei, he piki, nē, he piki rakuraku, ki te kore, ka whakamahi i ō matimati. Hoi anō, he pai ēnei, nā te mea ka rongo i ngā aho katoa, nē. Kāre e raru i ō maikuku, i tō kiri rānei. Kia titiro ake tātou ki ētahi āhuatanga tūāpapa mō te whakatangi i te ukarere. I te wā ako ako waiata, ka nui te karanga i ngā matimati, kōroa, māpere, manawa, kōiti. Ko Kōnui kāore mahi i tētahi mea, ka whakatā ia. Hoi anō, ko ēnei matimati e whā, ngā matimati pukumahi. Ka nui hoki te karanga i ngā aho, aho tuatahi, aho tuarua, Aho tuatoru, aho tuawha. Ka nui hoki taku karanga i ngā riwha, nē? Ko ēnei rārangi. Riwha tuatahi, riwha tuarua, riwha tuatoru, ā ētahi wā hoki ka whakamahi i te riwha tuawha. Ka pai, kia ako tātou i ngā oro. Ka ako tātou i te oro whānau o C. Ko C tēnei. Kāore he matimati, kāore he aha. Sing. Te ara tuarua mō Sing, kōroa, māpere rānei, ki te aho tuawhā, riwha tuatoru. Ko te C tuarua tēnei. Kei te rongo. C tuatahi, Tangohia, See Tuarua. I te mutunga iho kei a koe te tikanga, nē? E rua, e rua, he orite ngā oro e rua. Ka pai, Oro Tuarua, F. Mō F, Kōroa, ki te aho tuatoru, riwha tuatahi, tahi rua toru, aho tuatoru, riwha tuatahi, pehia ki raro, ko Māpere, ki te aho tuatahi, riwha tuarua. Ka pai, F tēnei. Hoki ki C. C tuarua. F. Ka pai. Te oro whakamutunga mō tēnei whānau oro, mō te oro C, ko G7. Mehemea i F tātou, mō G7, ka tango i a Māpere, ka noho tonu a kōroa ki konei, Ko Mapere ka heke mai te aho tuatahi ki te aho tuarua, riwha tuarua, ana ko Manawa ki te aho tuawha, riwha tuarua. Tahi, rua, toru. Ka pai? G7 tēnei. G7. Mehemea kei te hiahia ki te mahi G, G noiho, ka pēnei ke. Koroa, ki konei, aho tuarua, riwha tuarua, māpere, Aho tuawhā, riwha tuarua, manawa, aho tuatoru, riwha tuatoru. Kei te rongo i te rerekētanga. G tēnei. G7 tēnei. Hoi anō, kia hoki tātou ki te tīmatanga. C. Tōru.

Hoki ki C. C7, e rua ngā ara, ētahi kai whakatangi ukarere, he rerekē, hoi anō, ko te ara māmā mō C7, ko roa ki te aho tuawhā, riwha tuatahi. Ka pai? Ana ki te hiahia kia kaha ake, ka tāpiri hoki a manawa. Aho tuarua, riwha tuarua. Ka pai? Ko tā C7, ka whakatangihia i mua i te kuhu ki te oro F, nē? Kia pēnei. C. C7. F. Ka pai? Mārama ana? Tahi anō? C. Oro tapere whakamutunga, ehara i te oro heoi ano he he whakakapi i te waiata ne. Ka mahi tatou ano nei kei te whakakapi i tetahi waiata ne. C G C Pēnei I kite i tēnā Kōroa ki konei Māpere ki konei Aho tuatoru Riwha tuatahi Māpere Aho tuarua Riwha tuarua Kia pēnei Ai, ka reti noa ki runga. Ka pai? Kia mahi ake tātou. C. G. C. Whakakapi. Whakakapi. Ka pai! Kia waiata tātou i tētahi waiata. Ko te waiata, putiputi. See. Ka noho ki konei. G. C. C7. F. C. C7.

E rua ngā wā, hoi anō, he whakaako noa tēnei. Ka pai, koinā mō tēnei wā, akohia, ka kite i a koutou i te rīpene tuarua.